Salam hormatly gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Adyndan belli bolşy ýaly, Bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanyşdyrýan kanaldyr. Şu kanalda goýulan wideolara tomaşa etmek bilen wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyt edýärin. Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimiň bir sebäbi-de, bu berilýän maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. Ilki bilen, şu günki mowzuga geçmezden öň, men siziň ähliňizi şu kanala agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy we başardygyňyzdan bir sany teswir ýazmagyňyzy uly haýyşt edip soraýaryn. Onda näme, agza bolup laýkyňyzy basan bolsaňyz, geliň indi şu günki wideomyza başlalyň. Bu günki wideomyz edebiýat hakynda bolar. Bilşimiz ýaly, taryhdan şu güne çenli her dürli mowzuklarda müňlerçe edebiýat eserleri ýazyldy we şol ýazylan her bir eser okyjy tarapyndan uly höwes bilen okaldy we teswir edildi. Olar hakyndaky çeper filmdir teatr oýunlary talyplardyr we mekdep okuwçylary tarapyndan gurnalar sahnalar tomaşaçylar tarapyndan uly alkyşlar bilen garşylandy. Şol ýazylan eserleriň käbirleri hakyky bolan wakalara esaslanyp ýazylan bolsa, beýlekileri toslama hökmünde ýazyldy. Her döwrüň özüne mahsus bolan meşhur mowzuklary we ugurlary bolsa-da, käbir mowzuklar elmydama uly höwes we gyzyklanma bilen okalýar we tomaşa edilýär. Şol meşhur mowzuklaryň biri-de söýgüdir. Ähli döwürleriň we milletleriň şahyrdyr-ýazyjylarynyň ählisi bolmasa-da, ýüzde togsan dokuz göterimi hökmany suratda söýgi hakynda bir zat ýazandyr ýa-da ýazýandyr. Şasenem Garyp, Zöhre Tahyr, Hüýrlukga Hemra, Leýli Mejnun, Saýatly Hemra, Ýewgeniý Onegin we başga-da müňlerçe eserler ýatlamana deger. Meniň size bu günki aýdyp berjek eserim söýgi hakyndadyr. We gynansak-da, bu eser gynandyryjy söýgi hekaýasydyr. Bu eseri içiňizde okanyňyz kändir. Ýöne şol bir wagtda okamadyk tomaşaçylarymyňam bardygyny bilýärin. Şonuň üçin goý bu eser okanlar üçin gaýtalama we okamadyklar üçin bolsa bütin dünýä belli bu söýgi eseriniň audio görnüşini diňläp öwrenmeklerine kömek etsin. Esere başlamazdan owal şol eseriň ýazyjysy hakynda kelam agyz söz aýdalyň. Ol iňlis dramaturgy, şahyr we aktýor. Iňlis dilinde iň beýik ýazyjy we dünýäniň iň uly dramaturgy hasaplanylýan Wilýam Şekspirdir. Şekspir bir müň bäş ýüz altmyş dördünji ýylyň ýigrimi bäşinji aprelinde Angliýanyň Worwikşir welaýatynyň Stretford upon Eýwon şäherinde dünýä indi we ulaldy. Karýerasyny Londonda aktýor hökmünde başlady we şol aktýorlyk karýerasy onda ýazyjylyga bolan höwes döretdi. Şekspir on sekiz ýaşynda Anne Hasaweýe öýlendi we üç çagalary boldy, iki gyz, bir ogul. Şekspir birnäçe dünýä belli eserleriň awtorydyr. Olardan Gamlet, Otello, Makbet, Patyşa Lear we başgalary agzap bileris. Ol kyrk dokuz ýaşynda Stretfordda pensiýa çykýar we üç ýyl soňra elli iki ýaşynda agyr kesel sebäpli aradan çykýar. Ömri gysga bolsa-da, onuň ýazan eserleri bakydyr we şu günki günümize çenli ol eserler okyjylar tarapyndan uly höwes bilen okalýar.

Bu günki wideomyz hem Şekspiriň söýgi hakynda ýazan iň tanymal eserleriniň biri bolan Romeo we Juliettadyr. Bilşimiz ýaly, Şekspir aktýor we dramaturg bolanlygy üçin, onuň ýazan eserleriniň aglaba köpüsi sahnalaşdyrmak üçin niýetlenendir. Romeo we Julietta hem sahnalaşdyrmak üçin niýetlenip ýazylan eserdir. Ol jemi bäş sany bölekden ýa-da sahnadan ybaratdyr. Wakalaryň bolup geçýän wagty we ýeri, on altynjy asyr, Italiýanyň Werona şäheri. Geliň indi eseriň esasy gahrymanlary bilen tanyşalyň. Birinjisi iki sany ganym duşman maşgala, Kapýuletler we Montagýuler. Olaryň arasynda uzak wagtdan bäri sürýän duşmançylyk bar we şol sebäpli-de bir ýerde garşylaşdyklary dessine urşup başlaýarlar. Kapuletler maşgalasyndan Esasy rol oýnanlardan lord we leýdi Kapuletiň gyzy Julietta. Ýaş, owadan gyz. Romeonyň söýgülisi we soňra-da maşgalasy. Tibolt. Leýdi Kapuletiň doganynyň ogly, Juliettanyň daýysy. Öý hyzmatkäri, Juliýettanyň kömekçisi we syrdaşy. Rozalin, ýaşy bolan gyz, lord Kapuletiň ýegeni. Romeonyň ilkinji aşyk bolan jogapsyz söýgülisi. Montagiularyň maşgalasyndan Romeo Lord we Leýdi Montagunyň ogly, görmegeý ýaş ýigit. Merkusio. Merkusio Werona şäher şazadasynyň garyndaşy, Romeonyň ýakyn dosty. Benvolio. Romeonyň dogan oglany we ýakyn dosty. Iki maşgaladan başga, az bolsa-da sahnada ýer alýan Werona şäheriniň häkimi şazada Eskalus we onuň ýakyn garyndaşy graf Paris. Olardan başga-da, ruhanylar Lorens we Jon we farmasewt bar.

Kapulet we Montagyularyň arasyndaky düşmançylyk gaty uzaga çekip, diňe olary däl, eýsem, bütin Werona şäheriniň ýaşaýjylaryny ýadadypdyr. We bir gün Bu iki maşgalanyň arasynda çykan söweşi şazada Eskalus öz goşunlary bilen basyp ýatyrypdyr we eger-de şäherde ýene-de bir sapar şeýle bir söweş çykaýsa, iki maşgalanyň hem gaty agyr jezalandyryljakdygyny resmi ýagdaýda yglan edipdir. Şazadanyň garyndaşy graf Paris köpden bäri Julietta aşyk bolup, oňa öýlenmek niýetiniň bardygyny Kapuletlere habar beripdir. Kapuletler Parisi kän bir halamandyr. Ýöne şonda-da şazada bilen garyndaş bolmagy kem görmändirler. we ýakyn wagtda olar uly maskaly bal ýa-da dabara gijesi gurnajakdyklaryny aýdyp, oňa graf Parisi hem çagyrypdyr. Romeo-da Kapuletleriň maşgalasyndan bolan Rozaline aşyk bolup we hiç hili jogap alyp bilmän jebir çekip ýören eken we onuň dosty Benwolio oňa Söýmeýän bolsa zorlama dostum. Nesibäňde bar bolsa sen ondanam gowy gyza duşarsyň diýip göwünlik beripdir we Kapuletleriň ýakynda maskaly bal gurnaýandygyny hem aýdypdyr. We dostlary Merkusiony hem ýanlary bilen alyp, üç dost Kapuletleriň duşmanlygyna seretmezden, ýüzlerine maska geýip, şol bala barypdyrlar. Şol aralykda, Julietta hem öz otagynda syrdaşy, hyzmatkär bilen bala çykmaga taýýarlygyny bitirip, aşaga dabara zalyna inipdir we biraz salymdan soňra Romeo we Julietta ilkinji sapar bir-birini görüpdirler we dessine aşyk bolupdyrlar. Dostlar ýüzlerini näçe maska bilen gizlese-de, Juliýettanyň daýysy Tibolt olary derrew tanapdyr we dessine lord Kapulete habar berip, olary jezalandyrmaga rugsat bermegini sorapdyr. Emma lord Kapulet, Ýok. Şu wagt deginme, sebäbi şazada we garyndaşlary hem şu taýda. Eger uly goh çykaýsa, şazada iki maşgalany-da agyr jezalandyrjakdygyny aýdypdy, şonuň üçin soňra jezalandyrarsyň diýipdir. Ýene-de biraz salym soňra Juliet graf Parisi görüpdir we ony halamaýanlygy sebäpli oňa görünmejek bolup, hyzmatkäri bilen başga tarapa ýöräp başlapdyr. We Romeo hem ýaýdanman dessine Juliýettanyň ýanyna ýöräp barypdyr we oňa, Men seniň kimdigiňi bilemok, ýöne meniň saňa ilkinji nazarym düşdügi pursatdan başlap aşyk bolandygymy anyk bilýän diýipdir. Julietta söýgi doly gözleri bilen Romeoa utanjyrap ýylgyryp seredipdir-de, ýuwaşlyk bilen Sen kim? diýip sorapdyr. Romeo jogap berip ýetişmänkä, Juliettanyň syrdaşy hyzmatkär Julietta Ol lord Montagunyň ogly Romeo diýip jogap beripdir we dessine Hany indi çal tuşlaýdan gideliň, ýogsam kakaň Lord Kapulet bize tarap gelýär, başymyza bela geläýmesin diýip, Julieti çekip alyp gidipdir. Hyzmatkäriň bu diýen sözlerini eşiden Romeo, Juliet Kapulet diýip gaýtalapdyr we aşyk bolan gyzynyň ganym duşmanynyň maşgalasyndandygyna haýran galypdyr.

Bal gutaransoň, Romeo öýüne giden ýaly bolup, Julýettalaryň bagynda bukulyp, Julýetta bilen duşuşmagyň ýoluny gözläpdir. Biraz wagtdan soň, asmandaky Aýyň yşygy garaňky gijäni ýagtyldypdyr we birden Julýetta balkona çykypdyr-da, Romeo, men seni söýýärin diýipdir. We muny görüp we eşidip duran Romeo hem balkonyň aşagyna gelip, Julietta, men hem seni söýýärin diýip jogap beripdir. Iki ýaş juwan bir-birine söýýändigini aýdyp, tä ömürleriniň soňuna çenli bile bolmaga söz beripdirler. We birden Julietta ene-atasynyň onuň graf Parrise durmuşa çykmagyny isleýändiklerini we ýakyn wagtda toýlarynyň bolmagynyň mümkindigini aýdypdyr. Romeo Julietta, Eger beýle bolýan bolsa, biziň ene-atalarymyzyň garşy bolmagyna seretmezden, men saňa edil ertiriň özünde öýlenmäge taýýar diýipdir. Julietta birsalym pikir edipdir we Biziň bir ýolumyz bar, o-da gizlin öýlenmek diýipdir. We Romeo bu pikiri goldap, özüniň gowy tanaýan bir ruhanasynyň bardygyny we onuň kömek etjekdigine ynanýandygyny aýdypdyr. Şeýlelikde, iki ýaş juwan bir netijä gelipdirler. Julietta hem, Bolýa. Men hem syrdaş hyzmatkärime ynanýan. Ertir günortan sagat on iki töweregi men ony bazara ugradaryn. Maňa şonuň üstünden habar ugrat diýipdir. We Romeo hem, Bolýa diýip, iki aşyklar ertire çenli hoşlaşypdyrlar. Ertesi ir bilenden Romeo köpden bäri gowy tanaýan ruhany dosty Lorensiň ýanyna barypdyr. Lorens orta ýaşlaryndaky akylly ruhany eken. Ol diňe ruhanylyk etmän, eýsem, dürli otlardan derman hem ýasap, hassalara kömek edýän eken. Romeo oňa näme sebäp bilen gelendigini düşündiripdir we Lorens oňa Bolýa, men size kömek ederin we sizi öýererin. Belki, siziň öýlenmegiňiz Iki maşgalanyň arasyndaky duşmançylygyň ýatmasyna kömek bolar. Siziň ikiňiz şu gün öýländen soň Ştaýa geliň we men sizi öýererin diýip söz beripdir. Bu sözleri eşidip, şatlygyndan guş kimin ganatlanan Romeo ruhany Lorensi taňryýalkasyn aýdyp, gujaklapdyr-da, göni bazara tarap ylgap gidipdir. Bazarda Julýettanyň syrdaşy hyzmatkäri tapyp, ol gowy habary ýetiripdir we hyzmatkär dessine öýüne dönüp, ýagşy habary Julýetta ýetiripdir. Julýetta hem örän şat bolup, ýüzündäki ýylgyrşyny ene-atasyna görkezmejek bolup, içinden şatlanyp gezipdir we ene-atasyna öýlän Graf Paris bilen boljak toýundan öň gidip, ruhanydan ak pata aljakdygyny aýdypdyr we ene-atasy oňa rugsat beripdirler. Öýlän sagat ikide Julietta buthana barypdyr we Romeo we ruhany Lorens o taýda oňa garaşyp oturan ekenler we biraz salymdan soňra ruhany Lorens bu iki ýaş juwany öýeripdir. Täze öýlenen iki ýaş şatlygyndan uçajak bolupdyrlar. Ýöne Julýettanyň wagtynyň çäkli bolandygy sebäpli derrew yzyna dönmeli bolupdyr we Romeo hem bu gowy habary dostlary Benwolýa we Merkusiýa aýtmak üçin

Romeo dostlaryny şäher merkezindäki bazaryň ýanyndaky uly meýdançada tapypdyr. Ol gelen wagty öz dostlarynyň Tibolt bilen jedel edip duranyny görüpdir we Mesele näme diýip sorapdyr. We Tibolt oňa Mesele siz, Montagiýularyň maşgalasy. Men seniň gizlin maskaly bala geleniňi gördüm. We sen ähli eden etmişleriň üçin jogap bermeli bolarsyň, Romeo. Men seni duele çagyrýaryn diýipdir. Şol döwürlerde duelden boýun gaçyrýan adamlaryň mertebesini pese düşürip, gorkak diýen tagma dakýan ekenler. Ýöne şonda-da Romeo Tiboltyň duele çagyryşyny ret edipdir we dostunyň abraýyny goramak üçin Merkusio Romeonyň ýerine Men çykýan seň bilen duele diýip dessine Tibolt bilen gylyçlaşmaga başlapdyr. Romeo bilen Benwolio näçe synanyşsalar-da, iki gylyçleşýän adamy aýyrmak başartmandyr we birden Tibolt Merkusiony gylyçlap öldüripdir. Ýakyn dostunyň öldürilenine gahary gelen Romeo Merkusionyň gylyjyny alyp, Tibolt bilen söweşe başlapdyr we iki minut soňra Tiboldy öldüripdir. Bu ajy wakalaryň şaýady bolan Benwolio Romeoa ýüzlenip, Sen indi çaltrak gaç. Ýogsam, şazada Eskalus geläýse, ýagdaýlar has erbet bolar diýipdir. We Romeo gaçyp gidipdir. Biraz wagtdan soňra Şazada Eskalus öz ýaragly adamlary bilen gelipdir we Benwolio ähli zady bolşy ýaly aýdyp beripdir. Soňra şazada Eskalus esasy günäliniň Tibolt bolandygyny sebäpli Romeony öldürmegiň ýerine ony Mantua şäherine sürgün etmeli diýip, şol ýerde karar çykarypdyr. Bu bolan wakalar şäherde gaty çalt ýaýrapdyr we her kim ol hakynda gürrüň etmäne başlapdyr. Bu wakadan Juliettanyň bazarda söwda edip ýören hyzmatkäri we syrdaşy hem habar tapypdyr we dessine öýüne dönüp, ähli bolan zatlary Julietta aýdyp beripdir. Julietta öz daýysynyň şol gün durmuşa çykdygy adam tarapyndan öldürilendigine gaty gynanypdyr we näme etjegini bilmändir. Soňra hyzmatkär Tiboltyň onuň ýakyn dostuny öldürip, eline gylyç almaga mejbur edendigini aýdyp beripdir. Julietta hyzmatkärine Romeony sürgüne gitmezden öň görmek isleýändigini aýdypdyr. we syrdaşy hem oňa, Men Romeonyň ruhany Lorensiň buthanasynda bukulýanyny bilýärin we men oňa baryp, ertir şäheri terk etmänkä gelip seniň bilen görüşmegine gerekdigini aýdaryn diýip söz beripdir. Romeo buthana gaçyp gelip, ähli bolan zatlary ruhany Lorense aýdyp beripdir we özüniň aşygy Julietta bilen hem görşüp bilmejegine gynanyp, gözleri ýaşa dolupdyr. Ruhany Lorens oňa Sen şükür et, sebäbi şazada Eskalus seni öldürmeli diýen karar çykarmady. Sen gowusy, sesiňi çykarman, Mantua git. Hemme zat köşeşensoň, men şazada bilen gürleşip, seni bagyşlamagyny we yzyna Werona gelmegiňe rugsat bermesini haýyşt ederin diýipdir. Şol aralykda,

Şol gije Romeo ýene-de gizlinlik bilen Kapuletleriň bagyna gelip, Julietta bilen duşuşypdyr. Iki ýaş juwan kynçylyklara seretmezden, bir-birine wepaly boljagyna söz beripdir. Daň ýyldyzynyň göründigi wagty Romeo öz söýgülisi bilen hoşlaşyp, Mantua şäherine tarap ýola düşüpdir. Julietta bu bolan zatlara gamgyn bolup kän aglapdyr. Onuň syrdaşy, hyzmatkär, oňa her dürli göwünlik berip, köşeşdirmek isläpdir. Emma ýene-de Julietta aglamagyny dowam etdiripdir. Ertesi ir bilen lord we leýdi Kapulet Juliettanyň otagyna gelip, oňa göwünlik beripdirler. Bolýa, gyzym, biz seniň Tiboldyň ölendigi üçin aglaýandygyňy bilýäris. Ýöne gynansak-da, bu durmuşda şeýle erbet günlerem bar diýip göwünlik beripdirler. Birsalym dymyşlykdan soňra Juliettanyň ejesi Lady Capulet, Gyzym, gamgyn bolma. Biz saňa gowy täzelik bilen geldik. Sen şu hepdäniň dördünji güni şazada Eskalosyň ýegeni graf Parise durmuşa çykýarsyň diýipdir. We Julietta bolsa aglap, Ýok, men oňa durmuşa çykmak islämok diýip gygyrypdyr. Muňa Juliettanyň kakasy gaharlanyp, Biz saňa razylygyňy ber diýip gelmedik. Biz saňa sen isleseň-de, islemeseň-de şu hepdäniň dördünji güni şazada Eskalasyň ýegeni, graf

Julietta hasam beter gama batyp, näme etmelidigini pikir edip başlapdyr. Hyzmatkär syrdaşy oňa, Eger sen ene-ataňa Romeo hakynda aýtsaň, ýagdaýyň has beterleşer. Sen gowusy şol grafa durmuşa çyk.

Tiz wagtdan soňra ol ruhany Lorensiň bolýan ýerine tarap ýola düşüpdir. Julietta ol ýere baran wagty ruhany Lorens bagdaky ösümlikleri suwa ýakyp duran eken. Julietta gözleri ýaşaryp ruhany Lorense ýüzlenipdir. Ruhany Lorens, maňa kömek et. Meniň Ene-atam meni şu hepdäniň dördünji güni şazada Eskalosyň ýegeni graf Parise durmuşa çykarjak bolýarlar diýipdir. We ruhany Lorens hem Emma beýtmek bolmaz, sebäbi sen bireýýäm buthanada Romeo durmuşa çykdyň diýipdir. Julietta hem ony Ene-atam bilse-de, meni mejbur Parisde durmuşa çykarmakçy bolar. A men bolsa, şoňa durmuşa çykanymdan ölenimi has makul bilýärin, Lorens, sen maňa kömek et diýipdir. Lorens birsalym pikirlenip durupdyr-da, Bolýar. Men saňa kömek etjek. Sen şu ýerde biraz garaş, diýip, özüniň derman ýasaýan ýerinden bir kiçijik çüýşede bir içgi alyp gelipdir. We Julietta, sen şu içgini al-da, öýüňize baransoň, iç. Bu içgi seni iki günlük uky komasyna salar. We seniň bedeniň öli adamyň bedeni ýaly sowuk bolup, sen hiç zady duýman agyr ukuda ýatarsyň. We seniň ene-ataň seni öldi diýip pikir eder we seni jaýlamak üçin taýýarlyga geçerler we ol hem birnäçe güne sürer. We men şu gün dessine ruhany Jony bu biziň planymyz hakynda Romeo haber bermäge ugradaryn. we ol gelip seni alyp gider. Netijede, siz başga şäherde bagytly ýaşarsyňyz diýipdir. Bu pikir Juliettany begendiripdir we ol şol kiçijek çüýşäni alyp, Bolýa, men ony öýe bardygym dessine içerin. Siz ruhany Jony hökman ugradyň diýip, öýüne tarap ýola düşüpdir. Julietta öýüne gelip, ene-atasyna, Men bu gün biraz gaharlandym. Meni bagyşlaň. Bolýa, men siziň aýdyşyňyz ýaly ederin we graf Parisi durmuşa çykaryn diýipdir. Lord we Lady Capulet bu habara şat bolupdyr. Tüweleme gyzym. Ine bu dogry karar. Biz hem seniň bagtly bolmagyňy isleýäris diýipdir. Julietta ýene-de biraz salym oturyp, soňra ene-atasyna Meniň ukym geldi, indi men gidip ýatjak, gijäňiz rahat bolsun diýipdir. Ýatagyna geçmänkä, şol bukulgy duran kiçijek çüýşedäki içgini alyp, Dessine hemmesini içipdir we görüşýänçäk Romeo diýip, gözlerini ýumupdyr we birsalymdan uky komasyna giripdir.

Ertesi gün ir bilen ruhany Lorens ruhany Jona ähli planlary jekme-jek düşündirip, oňa Mantua şäherine gidip, Romeoýa ýetirmegini haýyşt edipdir. We ruhany Jon Dessine ýola rowana bolupdyr. Ýöne ýaman habar has çalt ýaýrap, Romeonyň ýaşaýan Mantua şäherine hem baryp ýetipdir. Romeonyň kömekçisi gelip oňa bu ajy habary aýdypdyr we Romeo gaýgy-gama batypdyr. Soňra ol, Men Werona gidip, Juliýettany görjek we zäher içip, onuň jesediniň ýanynda öljek diýipdir. Sebäbi diňe şeýle ýagdaýda biz Julietta bilen bile bolup bileris diýipdir. Kömekçisi oňa bir zat diýmekçi bolupdyr ýöne Romeo ony diňlemän şäherdäki farmasewti gözlemäge gidipdir. We biraz salym ýöräp farmasewti tapypdyr. We oňa özi üçin zäher satyn almak isleýändigini aýdypdyr. Emma farmasewt oňa bu şäherde zäher satmak gadagan diýipdir. Şol wagt Romeo farmasewtiň garyp eşigine üns berip seredip durandan soň, oňa köp pul hödürläpdir we hiç kime aýtmazlyk şerti bilen iň güýçli zäheri satyn alypdyr we dogry Werona tarap ýola düşüpdir. Romeonyň Mantuany terk edeninden birnäçe sagat wagt geçensoň, ruhany Jon Mantua baryp ýetipdir we Romeony tapyp bilmän, haýdan-haý yzyna Werona tarap hereket edipdir. Agşam ara Romeo Werona ýetip gelipdir we gizlinlik bilen Juliýettanyň gömülmesi üçin saklanýan ýerine tarap ýöräp barypdyr. we ol ýerde gapynyň öňünde graf Parisi görüpdir. Graf Paris Romeo ýüzlenip, Sen bu ýerde näme işläp ýörsüň, ganhor Romeo? Sen Juliettanyň ölümine günäkär. Sebäbi sen onuň daýysyny öldürdiň we o-da gam çekip ýogaldy diýipdir.

Men oňa ýol bermerin diýip, Romeonyň üstüne topulypdyr. We Romeo hem öz gylyjyny çykaryp, Parisi gysga söweşden soňra öldüripdir we onuň jesediniň üstünden atlap, Juliýettanyň bolýan ýerine ylgap giripdir. Içerde Juliýetta sowuk otagda sowuk daşyň üstünde buz ýaly sowuk bedenli uklap ýatan eken. we Romeo ony görüp aglapdyr we iň soňky sapar söýgülisine ogşap, Julietta, biz elmydama bile bolarys diýip, jübüsindäki zäheri çykaryp, içip, Juliettanyň ýanynda sowuk daşyň üstünde ýatypdyr. Sähel wagt soňra zäher öz işini ýerine ýetiripdir we Romeo ölüpdir. Şol aralykda ruhany Jon hem Werona ýetip gelipdir we ruhany Lorense Romeony tapyp bilmedigini aýdypdyr we onuň Weronada bolup biljegini-de aýdypdyr. Bu habary eşiden ruhany Lorens, Eýwah, birnäçe sagat soňra Juliet oýanar we Romeony ýanynda görmese, näme etjegini bilmez. Men häziriň öňünde Kapuletleriň öýüne gidip, Julietdany halas etmeli diýip, Kapuletleriň öýüne tarap ylgap gidipdir. Heniz ruhany Lorens gelip ýetişmänkä, Romeonyň zäherden öleninden biraz wagt soňra, Julietta koma ukusyndan oýanypdyr we ýanynda ýatan söýgülisi Romeony görüpdir we Romeo, söýgülim, gözleriňi aç, men ukudadym diýip, ony gujaklapdyr we onuň sowuk bedeninden we ýanynda ýatan zäher çüýşesini görüp, Onuň zäher içip, özüni öldürendigini bilipdir. Romeo, sen näme üçin beýtdiň? Sen bolmasaň, maňa bu durmuşyň manysy ýok diýip aglapdyr. We birdenkä aýak seslerini eşidip, Romeonyň gylyjyny alyp, öz ýüregine sokupdyr we Romeonyň üstüne ýykylyp jan beripdir. Şondan sähel wagt geçer-geçmez ruhany Lorens şol ýere ylgap giripdir we biraz soňra Juliettanyň ene-atasy, hyzmatkär we şazada Eskalus hem şol ýere gelipdirler. Bu habary eşidip, lord we leýdi Montegýu hem ylgap gelipdirler. Soňra ruhany Lorens Şo täze ýylananlara hemme zady giňişleýin aýdyp beripdir. Ruhany Lorens sözüni tamamlandan soň, şazada Eskalus Kapuletlere we Montaguelere ýüzlenip, Ynha, görýäňizmi, siziň uzaga süren ganym duşmançylygyňyz nähili derejeli ýitgilere alyp bardy. Belki, indi aklyňyza aýlanyp, Şu duşmançylygyňyza soň berersiňiz diýipdir. We Kapiletler hem-de Montagiýuler onuň bilen ylalaşyp, ýaraşyp, mundan soňra hiç wagt duşman bolmajaklaryna we uruşmajaklaryna söz beripdirler.

Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzyň soňuna geldik. Eger şu wideo göwnüňizden turan bolsa, agza bolup, laýk basarsyňyz diýip umyt edýärin. Siziň bilen indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!